Бары билэрбит курдук, сэтинньи ый сүүрбэ биэс күнүттэн саха норуотун талаанын чыпчаала буолбут Улуу Олоҥхобутугар аналлаах декада ыытылла турар. Урукку кэмҥэ норуот олоҥхону өрө тутара, нэһилиэк аайы олоҥхоһут кэлиитэ дьоро киэһэ буолара. Улуу олоҥхоһут түөрт уонча, орто олоҥхоһут уонча олоҥхону билэллэрэ. Биһиги нэһилиэкпитигэр түөрт олоҥхоһут ырыаһыт баар диэн билинэбит. Ол курдук, кылаайыга Громов Алексей, ырыа чохооттуур. Громов Алексей Булуҥҥа тиийэ олоҥхолообута диэн кэпсииллэр уонна бу нэһилиэккэ Кыайыы ыһыаҕын тойугунан аспыт олоҥхоһут буолар. Хаттыгыга Стрекальская Матрена Федотовна, ситимнэһиигэ Ушницкай Гавриил Анисимович Бу Гавриил Анисимович биһиги аҕабытынан эһэбит буолар. Кини тыһыынча аҕыс сүүс сэттэ уон тоҕус сыллаахха ситимнэһиигэ орто өтөх диэн сиргэ төрөөбүт. Бииргэ төрөөбүт, иккиэлэр диэн билэбит, иккис уол Макар Анисимович диэн. Эһэм уон саастааҕар уоспа ыарыыга ыалдьан, сирэйин тириитэ сараланан түһэн, хаҥас хараҕын дьөлө сиэтэн, аҥар хараҕыттан олох матан көрбөт буолбут. Ол да буоллар чугас эргин суох уус, тарбаҕар талааннаах киһи буола улааппыт, дьоҥҥо ыҥырыыга сылдьан дьиэ тутуһара эбитэ үһү. Отут саастааҕар ити курдук сэниэ ыалга дьиэ тутуһа сылдьан, сүгэ улугуттан мутук кэлэн уҥа хараҕар түһэн дэҥнээн, аны уҥа хараҕыттан матар, онон икки хараҕа суох, отут сааһыгар икки хараҕа суох буолар. Дэҥнэниэн иннинэ уон сэттэ саастаах Афанасьева Акулина Федоровна диэн кыыһы кэргэн ыларга илии охсуспуттар эбит Окулина, кэргэн тахсаары сылдьар киһитэ улаханнык ыалдьыбытын, икки хараҕа суох буолбутун үрдүнэн кэпсэтиитин кэспэккэ, киниэхэ кэргэн тахсар, ыал буолан сүүрбэ дьонум кэпсииллэринэн сүүрбэ оҕону төрөппүттэр эбит, онтон алтата хаалбыт Хараҕа суох хаалбыт киһиэхэ кэргэннэммитэ, аҕа буолан дьолломмута улахан эппиэтинэһи сүктэрэн, туох баар дьоҕуруун, дьулуурун түмэригэр төһүү күүс буолбута буолуо. Бэйэтин мындыр өйүнэн, санаатынан, харахтаах дьоннордооҕор ордук үчүгэйдик уһанарын, туттарын, күн-дьыл уларыйарын, кыыл-сүөл кэлэрин-барарын Барытын хонугунан ааҕан билэрэ дииллэр Кыһынын наар сүөһү тириитин тэлэн, холкуостарга быа хатаан, быатын илитэн сыарҕа түүтүн, сыарҕа түүтүн, араас кэргиэҕэ туттуллар быалары оҥорор эбит. Кыл илимин баайара, куйууру оҥороро, уһа, мас уһааты олох уу, Үүт-тэстибэт гына үчүгэйдик оҥороро диэн кэпсииллэр Бэйэтэ таптайан, аалаан, тиистээн оҥорбут бурдук быһар сиэрпэтин дьонум илдьэ сылдьалларын сэттэ уон саҕа уон сылларга бу улуустааҕы музейга бэлэх биэрбиттэр эбит Бэйэтэ бэтэринээр да этэ дииллэр, ол курдук сүөһү ыарыйдаҕына, төрүүрүгэр моһуогурдаҕына араас албаһы туттан быыһыыр быыһыыра дииллэр уонна бу дьонун уолун дуу, сиэнин дуу, кэргэнин дуу кытта туһах иитэн куобахха куобахтыыра да диэн этэллэр. Бу туттар туттар маһын бэйэтэ тыаҕа тахсан сиэнин батыһыннара сылдьан тыаҕа тахсан тиити тутан хабан көрөн сүгэнэн охтороро диэн диэн дииллэр. Эһэбит хабырылла олоҥхоһут, ырыаһыт, сүрдээх үчүгэй сэһэнньит идэлээҕэ дииллэр. Оччотооҕу кэмҥэ саас Ас бүтэн хаалар хаалара түгэнэ баар түгэнэ баар бөҕө буоллаҕа дии онно кини ону истэ-билэ көрө сылдьан улахан Уһунускай диэн ааттаах оҕуһун көлүйэн улахан уолун мин аҕабын Мэхээлэни сирдьит оҥостон Дүпсүн, Нам, Таатта улуустарын кэрийэн олоҥхолоон чэй, табах, бурдук булан аҕалаллара диэн аҕалаллара диэн ахталлар. Уһун баҕайы чабырҕахтары ааҕара, уот чабырҕаҕар киһи хайдах хайдах ийэттэн төрөөн, киһи буолан, кырдьан, кыаллыбат буолуор диэри хоһуйан чабырҕахтыыра эбитэ үһү уонна бу дойдутун уустаан-ураннаан эмиэ хоһуйара дииллэр Сиппиир ырыата диэн ырыалаах эбит, ол ырыатыгар буоллаҕына киһи дьиэттэн хайдахтанан тахсан талаҕы быһаан, ол талахтан хайдах баайан сиппиир оҥорорун уонна ол сиппиирбит хайдах үлэлээн-хамсаан чигди хаар кэннигэр быраҕыллыар диэри хоһуйан эмиэ ыллыыр эбитэ Өлүөхүмэ куоракка борокуот бастаан кэлиитин уонна аан бастаан холбоһор саҥа ыал буолар дьоннор хайдах кэпсэтэн-ипсэтэн холбоһоллорун, саҥаларын араастаан үтүктэн ыллыыр эбит. Үс түүннээхпин олоҥхолуура дииллэр. Ити туһунан биһиги нэһилиэкпит ытык кырдьаҕаһа эргиэн Туйгуна Алексеев Иван Гаврильевич ахтыбыт ахтыбыт этэ Хабырыыс оҕонньор олоҥхо хас биирдии дьоруойун саҥатын куолаһын уларыта сылдьан уларыт куолаһын уларыта сылдьан дьахтар саҥатын дьахтардыы эр киһи саҥатын эр киһилии ыллаан да одулуһуттарын эт кулгаахпынан истиммин дьиктиргээтим аҕай диир эбит Уонна бу олоҥхо саха киһитэ айыллыбыт дьылҕата, олоҥхоҕо баар бары көстүү саха киһитин олоххо тардыһыытыгар үтүө тардыһыытын үтүө төрүтэ буолара буолара бу Уһунускай оҕонньор дьылҕатыттан да көстөр диэн ахтыбыттаах. Сэрии сут сылларыгар төрөөбүт нэһилиэгэр туох баар сатабылын, күүһүн харыстаабакка, тыыл кыһалҕаларын этинэн-хаанынан билэн, Фроҥҥа барар уһаат балык балык арыы ыытар уһааттары оҥорон түүннэри-күнүстэри үлэлэспит кырдьаҕас буолар. Ол да иһин кини бу сэрии сылларыгар үлэҕэ килбиэнин иһин диэн Сталин төбөлөөх мэтээлинэн наҕараадаламмыт Кини ыалдьан тыһыынча тоҕус сүүс алта уон биир сыллаахха, ол аата оҕуһун икки сааһыгар, суорҕан тэллэх киһитэ буолан олохтон туоруур. Олорбут олоҕун отут эрэ сылыгар, күн-сылдыгын көрбүт дьылҕалаах киһи эбит. Мин оскуолаҕа киирэр сылбар бараахтаабыт эбит. Мин өйдүүрүм диэн ситимнэһии билиитигэр Олорор эрдэхпитинэ киниэхэ чугас эргин сирдьит буолар быһыылаах этим, бу күрүө кэллэ эһээ диэн этэрбин өйдүүбүн. Билигин кинилэр оҕолоро суохтар, кинилэр сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, хос-хос сиэннэрэ республика араас муннуктарыгар тэнийэн олороллор, бу эһэбитин удьуордаан биһиги аймахха ыллыыр, кэпсиир, уус-ураннык саҥаран кэпсиир-ипсиир дьоҕурдаах аймахтар үгүстэр дии саныыбын бэйэм санаабар уонна суруйар даҕаны сиэннэрдээх. Бу эһэбитин удьуордаабыт буолуохтарын сөп дии саныыбын. Эһэбит аата аата-суола ааттанна Бу сиэннэр көмөлөрүнэн кини бэчээккэ таҕыста, онон биһиги астына киэн тутта саныыбыт